Ev dem û hemû demên we xweş bin heval û dostên hêja. Xeleka min ya îro jî berdewamiya dema niha ye. Lê di vê xelekê de ez dixwazim bêtir li ser hinek babetên taybet bisekinim. Hinek kes hene pirsîn, ma gelo dema ku peyv, pêkhatî be yan hevûdidanî be, em çawa dikarin qertafên dema niha, heger qertafa dema niha ya erêniyê be, di be yan jî qertafa dema niha ya nîniyê be, na be. Ka em çawa dikarin bi van herdu cureyên peyva re Dema niha pişîn. Niha li vê derê li cem e, min dîsa nivîsandiye. Dema niha lê min hejmara siyan nivîsandiye. Li cem e lêkerên kurdî, hemî lêkerên kurdî di nava du cûra de derbas dibin. Ango lêkerên xurû hene, lêkerên ez dibêjim xurû ji ber ku peyva xurû Ne xerû, xirû li cem me tê bikaranîn Rojavayê Kurdistanê. Ji bo rê ji didên xirû em bêjin ava xirû yan genimê xirû. Bi vî rengî lê di rêzimanê di bêtir peyva xwerû tê bikaranîn, xwerû. Me got lêkerên kurdî hemî di du cûreyan re derbas dibin, xwerû û ne xirû yan jî sade û ne sade. Ev tê çi wateyê ango lêker? Hinek peyv hene ji beşekî pêk tên yanî ji yek hêmanê pêk tên yek wateya wan heye. Hinek peyv hene ji du hêmana pêk tên û gava ku em bêjin du tişt hatin cem hevdu em ji wan re dibêjin nexwuru. Yanî gava ku du peyv hatin gel hevdu em dibêjin nexwuru. Yan heger peyvek tenê be em dibêjin xwuru. Ev wateya xwuru û nexwuruyê. An ku tiştek tenê heger min got ev tenê ye bi vî rengî ev ev yek pênûs e xwerû ye yan xirû ye û heger min Yek din anî gel wê bû ne xwerû yan ne sade. Me xwerû ne xwerû ne xwerû ew jî dibin du beş li vê derê yek du do ê ne xwerû jî dibin du beş dariştî yan jî hinek jê re dibêjin pêkhatî dariştî yan pêkhatî du re hevûdudanî yan jî lêkdayî hevûdudanî yan jî lêkdayî hevwate ne her du peyvên Lêkerên xorû çi ne? Lêkerên xorû, ew lêkerên ku ji yek hêmanê pêk tên, tu hêmaneke din bi wan ve tune ye, xorû ne, yanî sade ne. Mînak wek, xwarin, dan, kirin, bûn, ketin û girtin. Niha heger. Di vê rewşayekê de dema ku em qertafên dema niha bikartînin, em bi vî rengî bikartînin, qertafa dema niha a erênî di xwarin ez di xwom, me qertafa dema niha li pêşî nîvisan rayeka dema niha û qertafên kesane yê ku ji ez re vedigerin. Di dan ez didim. Bi vî rengî. Hemî lêkerên din jî vî rengî ne. Lê heger me kirine yînî em çawa dikin? Dixwim dibe ez naxwim. Ez didim ez nadim. Bi vî rengî. Li şûna di em nabikartînin. Lê heger em hatin babeta din heger lêker Dariştî be yan pêkhatî be ew çi lê kir? Ew lê kerên go ji lêkerên xorû yê ev beşa jor me nîvsan û hinek pêşgiran pêk tê. Ew pêşgirana jî heger ê ku di zimanê elmanî di haye wan jî hebe ji ber ku di zimanê elmanî di ev babet gelekî nêzîkî zimanê kurdî li cem e di elmanî di em bêjin Fozil biheyî mînak wek heger me got machen Aufmachen heye, zumachen heye. Ango em ji lêkerekê dikarin bi alîkariya hinek fozîl ba lêkereke nû ava bikin. Di kurdî jî bi vî rengî ye. Ji lêkerên xwerû, xwerû, em dikarin hinek lêkerên din ava bikin bi wateyîne nû bi alîkariya hinek pêşgiran. Ew pêşgirên sereke min hinek nivîsa min ji bilî van pêşgiran jî heye. Mînak wek hil, ve, ra, û, Wer, mînak heger em hatin, me got em çawa dikarin van lêkera saz bikin û di dema niha de bikişînin. Mînak heger me got hil, bêguman ne her yek ji van pêşgiran li ser hemî lêkerên kurdî têne sazkirin û wateyeke nû didin, ne bi vî rengî em dikarin di rojê bê de vê mijarê bêtir şirove bikin. Mînak heger me got pêşgira hil, em dikarin deynin Pêşiya lêkera dan, heger me got hil dibi komî dan em bikin dibi çi? Dibi hil dan. Gava me peyva hildan anî peyveke nû hate afirandin, bi wateyeke nû, karekî nû. Ev wateya peyvên dariştî yan pêkhatî ye. Ango Ji du hêmanayî yek hêman bi wateyî, hêmana din bê wateyî yan jî ji lêkereke xwerû û pêşgirekê pêk tê. Heger me got hil, em dikarin bêjin hilketin, hilbûn tune ye, hilkirin tune ye yan em dikarin bêjin ve, vedan, vekirin, vebûn, Veketin, vegirtin, her yek wateyeke nû dide. Mîna gava em dibêjin vedan wateyeke nû dide lêkerê, ji birî lêkera dan ya ku ez didim, vedan, em bêjin filan keso deng veda yan veda bi vî rengî. Vekirin, wateyeke nû da lêkerê, yan hekir em bêjin vebûn. Wateyeke nû da lê kerê. Yan em bêjin veketin, veketin. Yan heger em bêjin vegirtin. Bi vî rengê hanê em dikarin bi alîkariya van pêşgiran ji û lêkerên xorû, lêkerên nû bêne dariştin yan jî pêk anîn. Niha ji babeta me serekeş got çi min ev nivîsandim, mînak em çawa dikarin dema ku ev lêkerên bi vî rengî hebin em qertaxên dema niha bînin bi karanî ya ku ew mebesta me yê serekeyî. Mînak heger me got hildan li ce me heye em dema niha bi kar bînin. Ez ê bêjim ez hil. Di dim. Ez hil didim. Li gorî hûn dibînin bê çawayî, pêşiyê hil e, di orta pêşgira hil û lêkera sereke de me di nîvsandî. Qertafa dema niha û dûr e, lêker berdewam dikim. Ez hil didim. Ango bi vî rengî, heger ku lêker dariştî bin, Qertaxa dema niha di dikeve navbera pêşgirê di û lêkerê di. Ev rêgezeke sereke ye. Bêguman li hin deveran berovajî vê lê kurmanciya standard yanî kurmanciya ya ku bêtir di pirtûka têbkaran yên bi awayekî fermî di medyayên kurdî de bi vî rengî lê li hin devera em bêjin ji lê re dibêje ez Bi vî rengî ve dikim. Hinek kes vî rengî dibêjin. Di ve kim. Ji dê re dibêje vedikim, dibêje di ve kim. Bi vî devokê, ev devoka hanê heye li hin deveran li em bêjin li nava kurmancan. Lê ya Standard di kurmancî de ev e. Ji bo wê jî dibî em vî rengî nas bikin, ew di dikeve orta pêşgirê di û lêkera xwerû de. Mînak ez hil didim, ez hil nadim. Ez hil didim, ez hil nadim. Dîs di vî rengî hil. Hilnadim. Mirov dikare hemîlê kerên dî jî bi vî awayî bikişîne. Ya herî sereke ew e. Bi vî rengî heger em bêjin rabûn, ez ra dibim, ez ra dibim, ez ra nabim. Lê kerên hevûdudanî yan jî ê lêkdayî ew lê kerên gojdihê mana pêk hatine lê ji du peyvan pêk hatine, her du peyv jî xwedî xwedî wa te ne. Mînak heger me got hezkirin, hezkirin wateyeke wê hey û lêkera alîkar kirin me peyveke nû hatiye dariştin, peyveke nû, peyveke nû çêbûye li ew peyva nû jî wateyeke wê nû heye. Wek mînak avdan, fêrbûn, em bêjin li pêş ketin. Ev peyvên hevûdudanî ne, ji dibigo ew peyvana ji du hêmanan pêk bên yan ji gelek hêmana jî pêk bên. Mînak heger em li vir ne Pêş ketin em bêjin daçek, hoker û lêkereke xorû sê hêmana de lê em bêjin lêkereke nû hatiye afirandin yan jî çêkirin. Lê di vê rewşê de em çawa dikarin van lêkeran bikişînin qertafên dema niha di û na bikar bînin? Ez dixwazim tiştekî di vir de bibêjim. Di almanî de êgo heger zimanê almanî dibêj, carê ji ez mînaka ser zimanê almanî tî ji ber ku em bêjin bêtir wilo rêgez li hev sar tên. Yanî guncavî hev dibin. Di almanî de em bêjin Tränbaare Verb hene und Tränbare Verb hene. Hinek lêker hene ji hev cuda dibin, hinek her lêker hene ji hev cuda nabin. Niha beşê pêşî em dikarin bêjin ew beşê ku ji hev cuda nabin. Her dem bi hev vedimînin. Lê ev cûreyê siya ê Gomel vê derê nivîsandiye. Dema ku em lêkerê dikişînin perçeyên wê sereke dûrî hev diçin. Em bêjin ji çend perçeyan pêk hatibe û her ew perçeyek xwedî erkek be hemî perçe ji dûrî hev dikevin, bi hev ve namînin. Mînakê em bînin. Heger em me hezkirin nivîsan. Niha hezkirin. Bi vî rengê gomenivîsan dî di rewşa xwe nî înfînîtîv de yî yan lê ker di rewşa xwe yî raderî de yî yan a jê derî de yî. Bi vî rengî bi hev li tê nivîsandin. Dema ku em wek nav bi kar bînin mînak ez bêjim heskirina te ji min re xweş e yan heskirina te hêja ye, avdana te yî genim gelekî baş e, Fêrbûna zimanê kurdî ji bo mirovan tiştekî yan erkekî gelekî baş e. Ew hemî bi hev tê nîvsandin, dema ku em lêkerê di rewşa înfînîtîv wek nav vikartînin. Lê dema ku em lêkerê yan wê rewşa înfînîtî bikişînin, em wê biserifînin, ew hêmanan a dûrî hev diçin. Mînak hez kirin, ez dibêjim ez hez dikim. Divê ku em hêmanên sereke dûrî hev binivsînin, heger hûn bivînibê çawa, çênabe em bi hev ve wan bihêlin. Çênabe em her du hêmana bi hev bihêlin, ango em wilo binivsînin, hez, ez dibêjim he, ji ber ku wan bêtir ew hez kirine, hez dikim bi vî rengî şaş e. Çêna bi vî rengî bê nîpsandin divê ku her du hêman dûrî hev biçin. Hez dikim, ez hez dikim. Baş e. Em ê rojekê ser biaxivin ew hinek em bêjin tîpên kurdî hene bandora zimanê erebî li ser wan heye. Mîna ku hezkirin em bêjin hezkirin. Çav hinek kes bêjin çav. Ewr, em dijîn ewr. Em dikarin careke ser bandora hinek dengên erebî di go derbasî nava hinek tîpên kurdî bûn ango bandor li ser kirin. Mînak heger em werin ser peyva avdan, avdan, ez av yan ez gula mînak av, Didim. A didim bi vî rengî valahiyek divê di orta wan de hebe. Mînak li vê derê fêrbûn ez mînak fêr dikim yan fêr dibim ji ber ku me bûn nivîsandî yan fêrkirin jî çêdibe fêr dibim. Ez bi xwe fêrî zimanê kurdî dibim. Mînak li pêşketin bi vî rengî tê nîvsandin, ez li ez li pêş ketim. Bi vî rengî li gorî em binerin her hêmanek ji van hêmana dûrî hevdû hatî nîvsandin. Li valahî pêş ketim, ez li pêş ketim. Bi vî rengê hanê. Mebesta min sereke ev e. Lê kerên xorû bi vî awayî tê kişandin ya ku pêşî em fêr bûn mînak xwarin, ez xwarinê dixwim, beşê sêyem li cem e. Ew lêkerên ku ji du hêman e pêk tên. Hêmanek li pêşiya lêkera xorû tê nivîsandin û dema ku em ew hêmana bêwate yanî di naveroka xwe di bêwate yanî xwedî erk e lê bêwate ye. Dema ku bi lêkereke xorû ve tê zeliqandin hêman bi hev tên nîvsandin û ew qertafa dema niha di û na di orta wan de tê nîvsandin ango wek di almanî de Tren und Trenbahn fêr bin yanî em nikarin wan ji hevdu cuda bikin ji hevdu biferiqîn. Lêkerên hevdudanî me got ew lêkerên ku ji gelek beşan pêk hatine û her beşek ji wan jî xwe yanî em bêjin di nava peyvên kurdî de xwedî wate ne. Ji bo jî dema ku em dikişînin evana trên bexivêr bin hemî her lêkerek vedigere yanî her beşek vedigere cihê xwe û lêkera sereke jî wek lêkera xurû tê kişandin. Baş e. Em mijara hanê dibe ku hinik ez hêvîdar im ku sûd jî wergirtibe. Car caran heger ku pirsê we hebin ji min re bêjin em bêjin di vê mijarê de pirsek min heye em dikarin vîdyekê li ser re çêkin. Lê dema ku heger min mijarek ji bo pirsekê yan em bêjin vîdeoyek ji bo pirsekê amade kir, dibe ku ez bi awayekî kurt amade bikim, mijarê gelekî berfireh nekim. Mînak ana em mijara hanê jî me gelek mijar yanî xistin nava hevdû di mînaki rê ziman û peyvsazî û kişandina lêkera yanî em bêjin me gelek mijar di nava hevdû di bi awayekî kurt min ew şirove kirin. Silav û rêz û roj û demê we bimînin xweş. Silav.